yoo yɛnkɔ yɛ dwumadie no so papa sɔfo eh, na wɔtwe nyinaa yɛhwɛ nyame asɛm a ɔse yɛbɛyɛ yɛn ho sɛ soboafoɔ anaa mɛyɛ wo sɛ soboafoɔ de ama wo a yɛ nyame naa na ɛkaeɛ Na yehu sɛ asɔsoboafoɔ mmienu bi te a, wɔn nkae wɔ sɛ wɔtumi tena yie na wɔyɛ deɛ Awurade pɛ no, na akɔyɛ asɛm foforɔ. Asɛm foforɔ bɛn? Nyame sɛ yɛn sɛ soboafoɔ a ɛsɛ sɛ yɛne no tena na yɛtumi ne no tena yie no, yɛbɛyɛ deɛ Awurade pɛ no. Na ebia yɛn adwene no adane na akɔyɛ deɛ Awurade mpɛ, na Nyame a ɔhyehyɛ aware no na ne bo afuiɛ. Ebi te sɛ Ananias ne ne yere Safiria. Ebi te sɛ Ahab a ɔyɛ Israelni na ɔkɔwaree Jezebel a ɔyɛ Amanamanmuni. Ɛkyerɛ sɛ Yesu, ɛɛ, Adam koraa na Nyame n'ankasa nwenee no na ɔde yifo brɛɛ no no ankasa koraa no, ɛɛ, eduu baabi no, na deɛ Awurade mpɛ no wɔayɛ. Enti yɛhu sɛ saa adeɛ no wɔ hɔ. Na nnɛ mepɛ sɛ yɛkɔ yɛhwɛ sɛ, ɛɛ, sɛ soboafoɔ mmienu bɛtumi atena wɔn nyɛ adwene korɔ. Ebi wɔ hɔ a na na sɛ ebi wɔ hɔ a yɛde yɛpɛ sɛ yɛfa firi Bible mu na wowie a wode atoto ɛnnɛ yi ɛɛ awarefo a yɛware nanso yɛn adwene nyɛ baako ɛyɛ anaa ɛnyɛ ɛno na yɛpɛ sɛ nnɛ yɛhwɛ na yɛhu na nipa a yɛbɛtumi anya ne sɛ so ɛwɔ Bible mu no bɛrima bi ɛne ne yere ɛna yɛpɛ sɛ yɛde wɔn yɛ nhwɛsoɔ na yɛhwɛ sɛ Ebi wɔ hɔ anaa? Na ebi wɔ hɔ a, yɛhwɛ bi wɔ Bible mu. Ɛno nti, nnɛ yɛrekenkan asɛm no, yɛbɛhwɛ afiri Samuel nwoma no a ɛdi kan, etire a ɛyɛ aduonu nnum yi mu nkron no. Ɛwɔ a nti yɛrenkenkan ne nyinaa, metutu mu mmaako mmaako mmaako na afei yɛde asua biribi kakra wɔ hɔ. First Samuel chapter twenty five verse nine, merekan abɛsi ten ne pɛ, na madwane aba verse fourteen ne akan hɔ kakra, ne aba verse eighteen ne akan hɔ kakra. ɛsɛ sɛ yɛtoa so a, yɛbɛtoa so na yɛde aka ho. Ná saa papa yi ne ne yere nyɛ obiara sɛ Nabal ne ne yere Abigail. Papa yi, wɔyɛ awafoɔ. Ɛna wɔn baanu teɛ. Ɔyɛ, na Abigail no yɛ ne sɛso boafoɔ a kyerɛ sɛ ɔkɔboa ne kunu. Na ɛduru baabi no, yɛkenkan a, yɛbɛhu sɛ na wɔn wɔ adwenkorɔ anaa wɔn nni adwenkorɔ. Ɛno na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ. Nti wokan First Samuel chapter 25 verse 9 no, ɔse, bɛsi tɛn ne sɛ, Ɛnna Dawid mmeranteɛ no duruiɛ no, wɔde Dawid din kaa asɛm yi nyinaa kyerɛɛ Nabal, na Nabal twee wɔ tweeɛ. Na Nabal buaa Dawid nkoa no sɛ, Hwan ne Dawid, na hwan ne Jesse ba? Ɛnnɛ nkoa a wɔtete wɔn ho firi wɔn wuranom ho no dɔɔso. Enti Nabal anom asɛm ni. Ɔfiri hɔ no ara na ne mmeranteɛ no nso de amanneɛ no kɔbɔɔ Dawid. Nti wokaa vɛs 13 yi baa na Dawid se neɛ ne mmeranteɛ no nso mmɔ wɔn nkrantɛ na wɔn nkɔ Nabal so. Na ɛno na vɛs 14 ne sɛ, Na mmeranteɛ no mu baako ka kyerɛɛ Nabal yere Abigail sɛ, Hwɛ, Dawid asoma ɔbɔfoɔ firi ɛserɛ so abɛkyea yɛn wura. Na wɔpoopoo wɔn. Nso nnipa no yɛ ma yɛn sɛ, na wɔanyɛ yɛn bɔne biara, na yɛwɔ wuram hɔ a yɛne wɔn nam nyinaa, yɛn biribiara anyera da. Wɔyɛɛ yɛn ho afasuo anadwo ne awia ɛberɛ a yɛne wɔn teɛ a yɛretwitwa yɛn nnwan nyinaa. Na afei hwɛ, na afei hwɛ, na dwene deɛ a wobɛyɛ ho. na wɔakyere yɛn wura ne ne fie nyinaa so sa bɔne. Nso ɔyɛ ɔba ohu, ɔba ohuni a obi ntumi nkasa nkyerɛ no. Mika 18 no atoa so, Ɛnna Abigail yɛɛ ntɛm faa paanoo ahanu ne nsã kotokuo mmienu ma. ne nnwan nnum a wɔasiesie wɔn ne nkyeweɛ susudeɛ nkyeweɛ susudeɛ nnum ne bobe aba a wɔabɔ no ntoantoa ahanu de soaa mfunumu, na wɔka kyerɛɛ ne mmeranteɛ no sɛ, Monsene nni m'anim, hwɛ, meredi mo akyi aba. Mepɛ sɛ yɛde si hɔ ara. Ɛɛ, papa, yehu saa awafoe mmienu yi, Nabal ne ne yere Abigail. Anka sɛdeɛ yɛresua no nnawɔtwe yi deɛ, Nyame adeyɛ wɔ mu no, anka ɔpɛ sɛ yɛkɔboa yɛn yɔnko no a, yɛkɔboa yɛn kunu no a, yɛne no yɛ adwene korɔ, yɛne no tumi tena yie. Yɛhu sɛ binom deɛ no, wɔn tena yie so ntena yie na ankɔ yie. Ba Abigail na Nabal deɛ deɛ, Nabal se, opoopoo n'ani kyerɛɛ David nkurɔfoɔ no, ɛna Abigail Eyi na ɛyɛ Nabal akoa baako bɛbɔɔ Abigail amanneɛ sɛ, Wo wura, wɔapopo Dawid nkurɔfoɔ no. Enti hwɛ deɛ abɛyɛ. Already no, eyi Nabal se na dua no, sɛ metumi kan baeɛ a, anka abɛte. Ɔse na dua no a me me kuma ma eh, me nnwan ne me nsuo no a mede ma me nnwanhwɛfoɔ no, ɛna wo se memfa mma wo. Ba aduane a papa yi se ɔmfa mma eh, Dawid yi, ne yere yi so afa n'akyi eh, de rekɔ. Papa, eti ɛnɛ awafo mmienu betumi atena wɔn nyɛ adwenkoro, ebi wɔ hɔ? Ah, megye di sɛ yɛadi kan aka saa nsɛm wei mu baabi sɛ anka adiri no ɛyɛ sɛ ɔbaa anaa barima wɔkɔ awareɛ no onya ne sɛso boafoɔ ne no bɛyɛ adwenkoro. Ɛsɛ Bible no aka no mmɔ so sɛ baanu bɛnante a wɔnyɛ adwenkoro. Nti wohwɛ mu a adwenkoro no ho hia wɔ yɛn awareɛ anammɔntuo no mu, ɛfiri sɛ ɛbɛboa ma yɛatumi atena ase wɔ anigyeɛ ne baakoyɛ mu. Ba ɛtɔrɛ bi a ɛana yɛnya no saa, ebinom nnya no saa. Na wohwɛ Abigail ne Nabal yɛ a, Nabal yɛ a, wɔn, wɔn suban no ɛnsɛ. Fa wokan verse three no a, First Samuel chapter twenty five. Wokan verse three no mu mmiɛnsa no a, ɔbarima no din de Nabal, na ne yere din de Abigail. Ɔbaa no wɔ adwene pa, na ne ho nso yɛ fɛ. Na ɔbarima no deɛ, ɔɔden, na ne nneyɛɛ nso nyɛ. na ɔyɛ Caribni. Nti wohwɛ a, ɛhyɛ aseɛ firi saa su no. Ɔbaa no wɔ adwene pa, n'akoma dɔ nipa, ɔdwene nipa ho. Ba barima no deɛ, Bible se ɔɔden, n'asɛm ɔɔden, ne nneyɛɛ so nyɛ. Ba ɔwɔ sika, ɔyɛ obi a sika wɔ ne nsam, ɔyɛ ɔdefoɔ. Ɛnti ɔbaa yi akɔware ɔdefoɔ a ne suban nyɛ, ɛna ɔbaa no yɛ nti ɛɛ right from the word go no wotumi hu sɛ baabi a line no yɛadorɔ no saa na ɛbɛkɔ no efisɛ ɛba asetena mu nneɛma deɛ a bɛrima no wɔ bi ba megyere sɛ saa esu sɛ ɔne ɔbaa no bɛyɛ adwenkorɔ no deɛ ɛntumi mma na ɔbaa no ɛnam sɛ ne suban ne n'adwempa no nti Ɛwom sɛ yɛ bere bi ne yesua sɛ living with a difficult spouse, wo ne ɔbarima na ɔbaa a n'asɛm wɔ den ɛteɛ. Nti Abigail yɛ obi a ɔtumi ne Nabal tena sɛ okunu. Na ɔno ne suban no nti ɔtumi gyaa nneɛma mu. Nti sɛ nka ɔno nso kuta Nabal suban bi di a nka ɛbɛyere hɔ. Ɛnam sɛ ɔno ne su no yɛ nti, ɔtumi korakora Nabal. tumi ne no tena. Ɛnyɛ ne sika nti na ɔmegye di sɛ ne suban no boa no ma ɔtumi ne obiara, sɛ ɔwɔ den sɛ den a, sɛdeɛ ɔteɛ no nti ɔbɛtumi ne wo atena. Ɛno no ka ho bi na ɔtumi ne no tenaeɛ. Enti adwenkorɔ no deɛ, ɔne no nyɛ nkɔsi. Nnoɔma bi wɔ hɔ a ɔne no nyɛ adwene. But ɛnam sɛ ɔno ankasa Abigail no, ɔnim sɛdeɛ ɔteɛ nti, na ɔnim sɛdeɛ ne kunu no teɛ nti, ɔtumi ne no tena. Enti edu baabi a ɔno ne nyɛ adwene a otumi hu kwan afa so obetumi na tena ma no ayɛ yie. Nti possibility wɔ sɛ makonya koro mu, makonya yere. Na ɔbaa no ana barima no ana me ne te n'asem wɔ den. Eh, wobɔ no kyɛm so ɛmmɔ. Eh, sɛ wode wode ne fa ha a na ɔno nso afa ha. Ba me na mayɛ m'adwene sɛ me me mepɛ sɛ me ne saa ɔbaa yi ana barima yi tena sɛ kunu anaasɛ yere no. Me ma ma mayɛ m'adwene sɛ me ne no bɛtena no matter sɛdeɛ ne suban teɛ. Enti sɛ ɛkɔba no saa no a, me mehwɛ me ho so. Baabi a mehwee sɛ wɔreyɛ nnoɔma bi a ɛbɛtumi de ntorokwae aba no, na matwe me ho, anaasɛ mago nnoɔma mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mensosɔ so na ɛnkɔfa haw mma. Enti ɔbaa saa anaa barima saa no, ɔbɛtumi ne obiara atena a sɛ nkorɔfoɔ a ɛwɔ nkyɛn bɛhu sɛ ɔyɛ den, but ɔno ara deɛ ɔnim sɛ ɔnim kwan a ɔfa so a ɔkɔntro ne ho, na ɔkɔntro ne kunu anaa ne yere no wɔ awareɛ mu. Nti megye di sɛ saa nipa no eh, obetumi na atena depending sɛ ɔno tumi control ɔno ara no ho kane na otumi boa okunu no a ɔyere no nso ka ho bi. Yoo, yɛda ase papa. Eh, sɛdeɛ aka no, obetumi ne no atena, ba ka yɛhwɛ paa nso deɛ a, nka ɛyɛ sɛ awafoɔ deɛ mo nyinaa moko ha, me kunu se mfa nkɔ a, memfa nkɔ, mene se mfa nkɔ a, memfa nkɔ. Because wohwɛ Jezebel ne Ahab deɛ yi a, eh, Ahab wo yɛ Israel ni nyame se me mpa abosom so but ɛyɛ dɛn na otimi convince naa maa ne timi bɛyɛɛ na Nabal deɛ ɛɛ Nabal deɛ ontimi nconvince Abigail ɛma no ntumi ɛnyini ntum ɛntumi ne no nkɔ faako.
Ɛɛ ne influence no wei passage yi a yɛkenkan yi deɛ wohwɛ mu a Nabal suban no ɔyɛ kɔ abɔnten wanyɛ amfa amma fie ɛnti ebetumi aba sɛ ne suban no ɔmfa nkɔ na Abigail so. Ebetumi aba saa. Yɛwɔ obi wɔ hɔ a ɔwɔ den, ba ɛba ɔne ne yere ntam di a, anaa ne kunu ntam di a, wɔmfa nkɔ hɔ papa. Onim sɛ deɛ hɔ no si teɛ. Nti abɔntenfo so hu, abɔntensefoɔ hu sɛ ɔwɔ den. Ɛno no wɔ hɔ. Ɛne ɔwɔ deɛ ɔsan kɔ abɔnten san ba fie ka ho. Ba yɛmfa sɛ passage wei no deɛ no deɛ, ɛyii Abigail si nkyɛn ɛna Ɔno na baa ne suban na ɔda no adi wɔ abɔnten no. Wotie comment a ɔno Abigail ka kyerɛ David no koraa na kyerɛ sɛ ɔse me kunu deɛ gyaa no sei ara na ɔteɛ. Which means sɛ ɔbaa no onim ne kunu sɛdeɛ ɔteɛ. Na onim kwan a ɔfa so ɔne ne tena. Ɛnti yɛ obiara na ɔbɛnya ne nyinaa pɛ saa. Sɛ nka yɛ nkɔ ha ne yɛ kɔ. Mate asɛm no ase o. Me me haw ne sɛ adɛn na Abigail na ɛho sɛ Nabal n'asɛm ayɛ den. Ɛna yɛse se yɛn tie yɛn yɛn meti me pɛ sɛ me ne ne tɛ ɔte me ne ne te ba bɛma ɛse nfa nko na ɔne ne yɛ adwene sɛ me ɔne na anyɛ adwene sɛ me ne bɛkɔ ɔsɛ sɛ deɛ ɛka no nipa bi ayɛ adwene sɛ yɛatɔn asase yɛyi ne tiri adeɛ ɛɛ wei so ayɛ adwene sɛ yɛde abɔsonson bɛba adan na ɔde ɔntumi ne ne kunu no nyɛ adwene ɛhɔ adwene no a ɔntumi ne ne nyɛ wɔ bɔne kwan so no ɛhɔ na mpɛ sɛ sɔfoɔ kyerɛ mu kakra. Ah, okay, but wɔammɔ no amaneɛ. ɔmo no amaneɛ.
Daabi, wɔteeɛ no ara na ɔyɛɛ sɛ, Bɛrima, wokɛka kyerɛ nkorɔfoɔ, wɔbɛsi wo kwan. Ɛ, sɛ megye di sɛ Abigail ka kyerɛɛ no sɛ, David, wɔasesa nkorɔfoɔ, wɔba, wɔba yɛ so anka, gyaa no, ɔntu mmɛyɛ hwee. Ɔho sɛ, ne tebea no a ɔwɔ mu, Bible koraa sɛ ne wabo, enti saa berɛ no koraa no, wo, wotu no fo a, anhwɛ a ɔmfa. Enti megye di sɛ, one, Abigail, ebia wammɔ no amaneɛ sɛ sei na ɛba o nti meretu anamɔ
nti nti ɛno no ɔhu sɛdeɛ ɔteɛ sɛ ɔbɔ no amane a ɛmfa nti ɔno a ɛresi gyinaeɛ asi abu abusua no nti nipa a ɔte saa no nneɛma no bi wɔ hɔ bi a yɛnka nkyerɛ no ewu ara sɛ yɛayɛ yɛyɛ nso a yɛyɛ deɛ sɛbu yɛ nyinaa nti ɛno no baama nyire sɛ ɔbɔ no amane anka ɛbɛyɛ den sɛ ɔbɛgya no nso ɔmfa nkɔ nti mefa nsɛm aware meyɛ ɔbaa Ɛna me kunu, mahu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɔreyɛ a ɛnkɔ yie, na mafa n'akyi akɔyɛ me akɔyɛ biribi foforɔ a ɛwɔ mu sɛ mebɛkɔba abusua deɛ wonsusu sɛ me kunu hunu a ne bo bɛfu ne bo bɛfu ti omi ba o mm. sɛ ɔfo maame sika wei yɛde bosom wei a na yɛde didie mɛsɛ hwɛ a maase ne ho mfa no me kunu mɛfa sika koraa nkɔ ase dɛ bi maame mesɔ nyɛ saa na me sika na yɛbɛdie na mafa kɔ, afei kyɛ na aduane nni fie, na mebɔ sɔfo Badu amanneɛ a, sɛ ebia adeɛ wobɛka sɛ yɛne yɛne yɛho yɛde yɛho yɛ example, wonnye di sɛ me kuro bɛka sɛ mammu no? Ɛhɔ na mpɛ sɛ yɛhwɛ no o, because ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ so wɔ nkurɔfoɔ awareɛ mu. Barima no sɛ nyɛ wei, ɔbaa no sɛ ɛno ara na mɛyɛ. Ɛmfa haw mma awareɛ mu. Ɛbɛtumi de haw aba, but ɛhia nyansa, ɛhia nimdeɛ ɛna ɛtumi de yɛ saa nnoɔma no. Enti sɛ wofii sɛ Sɛdeɛ ɛreba no, ɛde wuo ba. Ɛde animguaseɛ bi reba a, wosɔ ano a, na akyire wobɔ amaneɛ. Abufuo no ba koraa no a, ɛ, ɛsave situation bi. Ɛnyɛ sɛ ebia sɛbio wokɔpɛ animuonyam pɛ bi nti na wokɔyɛ, but owuo bi bata ho. W'ase yare. Ɛ, sɛdeɛ Seek ka kɔ no, ohia sika bi a ɔde kɔtɔ aduro. Wanom na watena ase. But wo kunu nso ɔrempere anaa wo yere nso ɔrempere ma womfa wo nkɔ. Ba wohwɛ sɛdeɛ asi teɛ no a, wodi akyire a nipa no rewu. Ɛno deɛ megye di sɛ wotu ho anamɔn na akyire ho ba asɛm na abufuo ba koraa no a woasi wo situation bi. Nti ɛyɛ sɛ wobɛyɛ no saa. Sen sɛ wobɛhwɛ ama no awu na akyire wobɛsu agu so. Nti megye di sɛ ɛɛ situation no bi wɔ hɔ a ɛɛ sɛ nipa no ne wo nyɛ adwene na afei sɛ ɛbɛsie wo situation bi ama nkwa. Nkwa som bo. Ɛhɛn, nkwa som bo. Ntsi sɛ ɛyɛ nyimpa nkwa ho asɛm dze a, megye dzi sɛ abufuo ba a, ɛkyerɛ wokyerɛ mu yie. Na sɛdeɛ Abigail si teɛ, megye dzi sɛ ka obetumi akyerɛ ne mu, akyerɛ sɛ ɔ- ɔ- ɔ- ɔ- ɔka ho asɛm. But ɛhɛn nti ɔyɛ wie ansa ɔbɔ amanneɛ. But na wasave situation no awie. Nti eh, ɛyɛ deɛ wode kɔgye animuonyam pɛ bi ama nkurɔfoɔ aka sɛ woyɛ adeɛ soro kura na woyɛ adeɛ sene wo yere deɛ a, Ɛno de problem bɛba but sɛ yɛ wo sɛ wo situation bi a ɛyɛ owuo ne nkwa deɛ a megyere sɛ ɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ na akyire wabɔ amaneɛ sen sɛ ɔbɛbu w'ani agu so na owuo no aba na ɛba a ɛ wo ne wo kunu anaa wo ne wo yere no nyinaa ne ɛbɛbire mo mo. Yoo yɛda ase ɛneɛ na yɛn saa mmra bi me ma yɛ yɛn hwɛ baabi kakra sɛ yɛ yɛ awafoɔ yɛ awo nkɔlaa me ne me kunu na ɛte me yɛ ne sɛ so boafoɔ ɛɛ me pɛ sɛ me ba yi Wɔyɛ course wei me ara me hwɛ a ma study ahu sɛ akora wei ɔyɛ wei ɛbɛboa akora no akora se me so me pɛɛ no maame se daabi da maame me deɛ me so mpɛ sɛ wei na ɔyɛ ma me ne bia baako akɔ gyina akora no akyi yɛ nyinaa yɛ adwene ankɔpɛ ɔho me me me maame no me se course a me ba no yɛ no me mpɛ bɛrima no sese me kyenkyina wei na mɛma me ba no ayɛ Papa nti me nfa haw ma. Me hwɛ baabi a adwen korɔ no yɛ yɛ aboafo but adwen korɔ nni hɔ no ɛno yɛ pɛ sɛ yɛ hwɛ aware a yɛn yɛn mmienu nyinaa yɛn ntumi decide adeɛ baako na ɛmu haw a ɛtumi de ba. Ɛno no deɛ me gyina yi sɛ yɛ wɔ kwan a. Nanso yɛ bɛ wie yɛ no bɛ wie yɛ o but beginning no yɛ. Yɛ wɔ kwan ahodoɔ yɛ bɛtumi afa so a yɛ bɛtumi aka saa nsɛm no yɛ sɛ ebi koraa no a Ɛyɛ wo ne wo kunu anaa wo ne wo yere ntam. Ɛyɛ na moabɔ no abɔ no a na ebia barima no n'adwene anaa ɔbaa n'adwene mpene so a, megye di sɛ ɛkɔ a step further ma obi ba mu a, ɛbɛboa. Efisɛ yɛmfa no sɛ ɛno deɛ ɛnyɛ owuo ho asɛm, ɛnyɛ nkwa ho asɛm, ɛyɛ akwadaa no daakye ɛna yɛtu ho anammɔn. Ɛna nteaseɛ nyɛ adwuma. Ɛ last yi ne yɛka sɛ mmaa wɔ influence ɛna mmarima wɔ tumi, power. Nti influence no ɛsɛ ɔbaa no use ne influence no yie na bɛrima nso use ne deɛ no wɔ akwampa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛde asomdwoeɛ bɛba fie hɔ. Nti ɛyɛ akwadaa no ɛna yɛn mmienu nyinaa yɛdwene ne daakye ho. Ɛkwan a yɛfa so ayɛ no no ɛna ebi a ɛnkɔ yie. Ɛyɛ adwentoatoa, ɛyɛ kasa pa, ɛyɛ kasa dɛ, ɛtɔ da bi koraa na ɛsɛ sɛ yɛtumi ma obi foforɔ bi a ɔno nso wɔ saa nimdeɛ no ɔba mu na ɔboa yɛn mu biara sɛdeɛ yɛn nteaseɛ bɛyɛ bɛwie pɛyɛ. Ɛno deɛ megye di sɛ yɛnsusu prɛko, yɛnfiti prɛko pɛ ntwi mfaso ntu anamɔn. Yɛn ara na ɛsɛ sɛ yɛtu ho anamɔn na yɛbɔ, yɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a baako no a yɛn mmienu nyinaa na yɛresi gyinaeɛ ba a, obiara deɛ, wei deɛ nam benkum, wei deɛ nam nifa. Kwan bɛn so na ɛbɛfa so a ɛbɛba yɛn nyinaa bɛkɔ adwenkorɔ na aboa yɛn ba no daakye? Megye di sɛ ɛno deɛ yɛbɛtumi aboaboa ho atu ho anammɔn ama nnipa bi abam aboa ama asomdwoe aba. But sɛ ɛkɔ ɛkɔ ara kɔduru baabi na ɛfiri sɛ baako se kyenkyene a ɔrempene na ɛfiri sɛ akwadaa nso daakye ahia na deɛ ɔreyɛ no nso na ɛbɔ boa deɛ a, na ɔsɛ sɛ yɛhwɛ akwadaa no. Ɔno ne deɛ no ho hia pa ara. Na ɛno na ɛyɛ a na ɛdu baabi a na akɔfa haw aba sɛ. baako bɛka sɛ ɛndeɛ wo na ɔba no no ho nti ɛno nso deɛ ɛduru hɔ a na kyerɛ sɛ yɛbɔ no akɔdu saa level no sɛ yɛaka aduru baabi mm. mpanimfoɔ bi aba mu akyerɛ yɛ mu yɛho sɛ baako no kyerɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ wɔtumi sɛ ɔni nyinasoɔ biara mm. ne deɛ no a yɛamfa no a nti na ɛha no mm. Ah, meyere sɛ ano deɛ ɛduru hɔ deɛ na ɔsɛ yɛtu ha nam a ɛwɔ boa akwadaa no daakye ɛda ase pa na kyerɛ sɛ Sɛ awafoɔ mmienu te na bi a yɛresusu biribi ho, yɛrepɛ bi, yɛpɛ sɛ yɛtu anammɔn bi, na yɛn mmienu nyinaa adwene nkɔ bɛnkorɔ mu a, ɛdeɛ ɔhwɛ sɛ yɛ no, ɔbɛtumi atu ho anammɔn sɛ deɛ Abigail yɛeɛ yi anaa? Aane.
Ɔntu.
Ɔbɛtumi atu.
Ɛhaw ba a.
Sɔfo asɛm a yɛka ano adeɛ because sɛdeɛ yɛka bi akwadaa die se, wo sɛ decision bi wɔ hɔ a ɛyɛ ɛnyɛ afei ne yɛkɔ yɛkɔ bobom bi koraa meka koraa out of forms. ɛwɔ chusi course no wafele de akɔ ɔn time so kɔ afei na ɛno yɛkɔpɛ abusua yɛkɔpɛ oh, obi ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ na ɔtwe baako asɛm ɛyɛ nansa asɛm yɛbɛtumi aka ɛbɛtumi nansa aka ɛnyɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛtwetwe hɔ ma ne kyɛ ɛyɛ nansa asɛm yɛbɛtumi aka ɛsɛ yɛ reason mm. adeɛ nti na wɔmpɛ wei wei a wɔpɛ no mfasoɔ bɛn ne bɛfiri mu aba yɛtena ase nyɛ mempɛ kɛkɛ wokyerɛ deɛ nti a wɔmpɛ Deɛ wompɛ no, deɛ deɛ nti na wompɛɛ no? Nsunsuansoɔ bɛn na ɛbɛfiri mu aba? Wo deɛ no a worefa no deɛ akwadaa nso pɛ no, ɛho sɛ nkwadaa no yɛn na yɛreguide wɔn. Ebi koraa na deɛ akwadaa no reka no, wotumi sɛ wohwɛ bu nkɔmpɔ kɔ w'anim a, wotumi sɛ ɛmfa mfasoɔ biara mmrɛ no. Gye sɛ paa na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ara kɛkɛ. Ɛnti wo na woyɛ panin, wotena ase dwene ho a wobɛsua. Ebia ɛremmoa wo daakye, na yɛtu no fo. Yɛn, anaasɛ yɛn awofoɔ no nso yɛn adwene ntumi nsae a, na ɔwɔ sɛ yɛbisabisa. Ɛnti meyere sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ mmɛgya nsi asɛm. Yɛtena ase di ho nkɔmmɔ a, na ɛnyɛ ada no akwadaa no tɔ fam so na yɛkɔdi saa nkɔmmɔ no. Ɛsɛ sɛ saa nkɔmmɔ no yɛhyɛ aseɛ di kakra
yɛtwerɛ a kɔdu baabi ansa mm. nti nyɛ ada no yɛtɔ fam so na yɛkɔdi saa nkɔmmɔ yi nti yɛdi saa nkɔmmɔ no yie ɛkɔ n'anim a ɛnuru hɔ no akyɛ sɛ ɛnti aseɛ ayɛ adwuma na yɛa no adeɛ ntira yɛn sɛ ebi kora akwaraa no maame ne papa no koraa no wɔn nwene saa nnome ho mm. nti akwaraa no ana ɛyɛ n'adeɛ a nti ɛdu baabi no ɛbɛbɛra na apem wɔn na asɛ wɔn ho deɛ wɔn yɛ ba sɛ yɛ abaatan a Yɛredwene yɛn mma daakye ne n'adesua ho a, saa nkɔmmɔ wei yɛadi awie koraa dada ansa akwadaa no akɔtwerɛ no wasi a ɔde bɛyɛ ayi. Wei yɛ mfatoho baako a megye di sɛ yɛrema kɛkɛ. Yeah, wei yɛ mfatoho kɛkɛ na yɛde rema. But tɔ no bi a wowura awareɛ mu a, sɛdeɛ yɛreka no, Abigail ne Nabal deɛ deɛ, ɛwɔ so, ɛrekɔ so pa ara. Ɛsiane sɛ awarefoɔ bebree, ebi koraa mpɛ sɛ yɛkɔtɔ plot. Plot no, me mepɛ no, ɛyi a, yɛka no sɛ, Ɛmena. Obi se, me nso mepɛ no, Boadi Junction. Aho, na ɛhɔ no koraa ɛnkɔyɛ ne wɔ me kurom, wɔasi daabi, yɛ kurom deɛ yɛnsi dan, ɛneɛ nka yɛnkɔyɛ ne ha, na ɛno de eh, nteaseɛ ɛmma. Eh, yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ne nyinaa, yɛ a na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ bɔne, ɛna ɛnyɛ ne nyinaa so na ɛyɛ papa. Eti papa, ɛpɛ sɛ yɛde hyeɛ kakra tom, because sɛdeɛ yɛka no, misunderstanding na ɛwɔ eh, ɛkwan bi, nteaseɛ ɛmma wɔ awareɛ mu no, ɛtɔ na bi ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ bɔne. To nna bi so a, ne nyinaa ebi so betumi ayɛ bɔne. Nti ɛbɛyɛ dɛn na mahu anaasɛ awafo ahu sɛ, deɛ me yere kae, deɛ me kunu kae, wei deɛ ɛbɛyɛ bɔne, wei deɛ ɛrenyɛ bɔne? Ɛbɛyɛ dɛn na yɛahu? Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ yɛredwene biribi a, yɛmfa no sɛ yɛwɔ decision, choices no yɛ mmienu. Ne mmienu nyinaa yɛ. ba obiara wɔ ne preference obiara wɔ deɛ ɔpɛ mm-hmm. yɛfa mu biara anka ɛyɛ mm. sɛ no kɔba saa deɛ a na kyɛ sɛ sɛ bible no sɛdeɛ ɔkae no ɛsɛ ɔbaa brɛ ne ho ase ma no kunu mm-hmm. sɛ ne mmienu nyinaa yɛ ɛmfa bɔne mma na mmom baako pɛ wei sene wei baako nso pɛ wei sene wei deɛ a yɛngyae ma etire no ɛnhave ne wei na ɔbaa mmerɛ ne ho ase ma no kunu na yɛmfa. Gye sɛ deɛ ɔbaa no hunu no yɛ sene barima no deɛ. Ebisa na barima no hunu saa nti ɔnte wase. Ɛna mekyerɛ nti na meka sɛ sɛ ne mmienu nyinaa yɛ deɛ a ɛne na yɛma barima no mfa ne deɛ no. Na sɛ baako no yɛ sene baako wɔ nsunsuansoɔ bebree a ɛbɛboa abusua no asene baako no a, ɛɛ na ɛsɛ yɛsan so tena ase na yɛwei no yie na yɛhwɛ. Efisɛ ɛno nti na meka sɛ mmarima wɔ power, tumi. Enti ɔno yɛ tire wɔ abusua no mu no. Ɔpɛ sɛ ɔsisi ase ne tumi. Na ne tumi no a ɔsisi ase no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa abusua no nyinaa daakye. Nyɛ sɛ ɔde post na ɛyɛ adwuma. Ɛhɛn, enti sɛ meyɛ barima meyɛ barima nanso w'adwene no a wokyerɛ no mfa nhyira mma, ɛmfa asomdwoeɛ mma deɛ a, ɛnna wo barima no a woyɛ no sintɔ aba wo decision mu. Ɛhɛn, enti ɛsɛ sɛ yɛhu sɛ adwene no a ɛda pono so no a yɛrekyerɛkyerɛ no mu. Emu deɛn na ɛbɛboa yɛn ɛnnɛ ne yɛn daakye? Emu deɛ ɛhe na nsunsuansoɔ na ɛbɛfiri mu aba no ɛbɛyɛ papa ama yɛn? Ɛno na ɛsɛ yɛdwene ho, ɛnyɛ tumi a mewɔ anaa influence a mewɔ. Nti yɛdwene yɛn ankasa yɛn daakye ho deɛ a, yɛbɛtumi a make decision yie ama no aboa ɛmfa ho sɛ ɔbaa no na ɛde ba nanso ɛno na ɛyɛ papa sɛ yɛ yɛ yɛba fam ne yɛgye tom ne yɛde yɛ adwuma a ɛbɛba abɔboa abusua no nyinaa ma ade nhyira berɛ yɛ nti ɛno deɛ baabi a megyere sɛ ɛsɛ sɛ ɔbaa no gyaa ne die mu ɛyɛ berɛ a ne mmienu nyinaa no ɔhaw biara nhyɛ da nim ɛbɔboa yɛ ɛndeɛ na ɛsɛ ɔbaa no gyaa ne die ma bɛrima no ɛsɛ mebisa sɛ Enti sɛ yɛyɛ awarefoɔ na yɛte na me kunu yɛ adeɛ bi anaa me yɛ adeɛ bi na ɛnyɛ na me ne no anyɛ adwene a, mepaakyɛw sɛ menyɛɛ bɔne wɔ Awurade anim? Daabi, wonyɛɛ bɔne. Ɛyɛ.
Wo ne no anyɛ adwene wɔ bɔne ho a? Bɔne ho, because deɛ na Nabal yɛ na ɛnkɔ yie, ɛna ne yere nso so ne no nyɛ adwene. But ayɛ a na yɛhwɛ haw na ɛwɔ mu no because dodoɔ no ara na wɔn suro sɛ, ei na me ne me kunu ankɔyɛ adwene sɛdeɛ a Jezebel tumi convincee Ahab yi na Anania nso tumi ne no yɛ adwene korɔ yi, adɛn na me nso me ne me kunu nyɛ adwene korɔ na me te no atua a, Nyame anim me nyɛɛ bɔne? Nyame anim no yɛ mfrɛ no atuateɛ. Saa, yɛ bɛ ka no sɛ. Ɛyɛ, wo kenkan Korontofoɔ nwoma a ɛdi kan, etire du mmiɛnsa a, ɔka ɔdɔ ho asɛm. Na asɛm a ɔkaeɛ no bi ne sɛ ɔne bɔne. ɛnyɛ adwene. Nti ɔdɔ kan no ne bɔne. Ɔse ɔse ɛmfa bɔne nhyɛ ne yam. Mm. Na ne nye deɛ ɛntene ho. Mm-hmm. Ɛne no kura ne gye. Ɛti ade nyinaa. But before ɔse ɛnyɛ deɛ ɛmfata. Mm. Ɛnhwehwɛ deɛ ɛyɛ ɔno nko ara ne deɛ. Mm. Ɛmfa bɔne nhyɛ. Nti adeɛ bi a ɛyɛ ɔdɔ a ɛfiri nyame no. Ɛne ɛne no kura ne gye. Mm. Nti sɛ Barima no anaa ɔbaa no kwan na ɔnam so no yɛ nokorɛ kwan, ɛna wahu sɛ kwan na ɔnam so no yɛ, na wotu ne ho fo, wo ne no kasa na wantie, na wo ne no anyɛ adwene a, wonyɛɛ bɔne. Ɛhɛn, na megye de sɛ Nyame nso, woyɛ Nyame so adeɛ. Tra bi a, ɛde ho haw ba. Na na nka mpɛ sɛ ɔka. Haw na ɛde ba no, mm. Nyame yɛ ɔdomfoɔ sɛ ɔbɛgye wafiri mu. Okay. Ɛhɛn, nti wo ne no anyɛ adwene no, Ɛtɔ a bi a na ne nsunsuansoɔ no bi ne sɛ waware nkoa ahwɛ a na ɛhinhim. Ba ɛbɛma Nyame nso agyina w'akyi sen sɛ ɔne no bɛyɛ adwene na wo ne no mmienu nyinaa akɔdu akɔdi saa afo no. Ɛba saa no a Nyame so hwɛ wo wo dɔ a wode dɔ barima no anaa ɔbaa no a wo ne no anyɛ adwene wɔ saa bɔne no ho na ɔgye wo ne abusua no nyinaa firi mu. Nti megye die sɛ ɛyɛ sɛ me ne no bɛdi kan akasa wɔ ho. sɛ saa anammɔn yi a wɔpɛ sɛ yetu yi remmoa yɛn. Ɛtɔra bi a, fa wo ho gyinam bi. Ɔn sɛ Abigail kɔeɛ no, ɔgyee ne kunu mfomsoɔ too mu. Ɔkoto ɔse, Fa saa mfomsoɔ yi gu me so, ɛnyɛ me kunu. Ɔn deɛ aba no, me kunu na ayɛ deɛ, ba fa hyɛ me. Ɔn ɔbutu ne ne ti, ɔne no anyɛ adwene, ba ɔgye wankɔ kɔndɛn mu barima no wɔ David anim, na mmom ɔgyee mfomsoɔ no toom sɛ yɛmfa ngu ɔno ara no so. Nti ɔyɛ patafoɔ, ɔyɛ obi a ɔpere asomdwoeɛ ba fie na ɔyɛ patafoɔ. Nti sɛ me ne barima no nyɛ adwene a, ɛtɔ bi koraa na asɛm no yɛ, ɛnyɛ me ne ne ntam but ɛwɔ abɔnten a barima no anaa ɔbaa no pɛ sɛ ɔkɔyɛ biribi wɔ abɔnten a ɛde haw bɛba. Megye gyinam na me ne no anyɛ adwene na mekɔyɛ patafoɔ a, mapata na saa apata no a mapata abusua no ne nipa no a ɔwɔ ba no ntam no, ɛde ɛde nsunsuansoɔ bebree papa abrɛ abusua no. Nti megyere sɛ ɛyɛ sɛ me ne no nyɛ adwene wɔ bɔne ho na mɛyɛ patafoɔ na mɛgyina mu na mɛgye barima no anaa ɔbaa no koraa no ɛhaw no bi aso a, na meyɛ no saa na mayɛ Nyame so adeɛ. Yoo papa yɛda ase paa na kyerɛ sɛ awafoɔ a yɛretie yɛn mu bebree yɛ fom sane sɛ yɛfiri sɛ yɛpɛ sɛ yɛtie yɛn kunu yɛpɛ sɛ yɛtie yɛn yere sɛ Ahab ne eh, yɛka ne sɛ Ananias mo die, eh, me tie me yere me tie me kunu, nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ, ba yɛhu sɛ yɛn nua baa Abigail deɛ ɛne Nabal awareɛ yi, wɔde deɛ ɛyɛ nokorɛ ɛtoo deɛ ɛda, nti sɛ me kunu deɛ ɔyɛ nyɛ, me yere deɛ ɔyɛ nyɛ a, Bible no sɛ yɛnhwɛ papa nsua, Third John 11, nti sɛ nyɛ a ɛne no nkɔfoa so na ɛne no nkɔyɛ saa adeɛ no, megye di sɛ ɛhaw deɛ ebi bɛtumi aba mu, Nyame boa a yɛbɛhwɛ Ɛhaw betumi aba mu, nanso ne nyinaa mu no, sɛnea papa sɔfo aka akyerɛ yɛn naano pɛn no, sɛ yegyina ma Awurade na yɛyɛ patafo a, Nyame bɛgye yɛn afiri mu.